Nemeyyez lwaḥid kra n lmettel n wawal Ṛebbi ɣef lzewwaj. Nemeyyez diɣen arrac imeẓyanen. Deg snat n ubat-agi ad neḥfeḍ akken ur nezmir ara ad nekcem ɣer laxert ḥaca ma neqbel ccerṭ n Ṛebbi. Ḥaca ma nuɣal s wanuz am arrac imeẓyanen, ad nlal abrid wis sin sɣur Ṛebbi. Akken ikkan ay nezmer ad nekcem ɣer ṛṛeḥma n Ṛebbi, mačči s wayen ara nexdem nekkni. Yettwakteb ur ikeččem ara ɣer lǧennet ayen yumsen la win ixeddmen lkraḥ d lekdeb, ad kecmen ala wid ittujerden di tektabt d tudert izimer, yeɛni ala wid iqeblen Sidna Ɛisa Lmasiḥ i izimer Rebbi, immut, ad ikkes ddnub wid itteklen fell-as i leslak. Ddurt iɛeddan neḥfeḍ akken Ṛebbi isellek-aɣ mačči kan i wakken ara nekcem ɣer lexxart ad nili yid-s i dayem, lameɛna imi yebɣa ad aɣ-yerr lḥila tiṣefan iheggan i mkul ccɣel lɛali deg ddunit-nni i yexleq. Nqesser cwiya ɣef ayen yeɛnan afexxar d win imesslen s wakal. Tabuqalt iceqqeqen ur tenfeɛ ara. Akka agni argaz neɣ tmeṭṭut yesɛan ddnub deg wul-is ur inefeɛ ara i Rebbi. Ɣef wayagi yebɣa ad aɣ-iṣfu, ad aɣ-iseḥḥi, ad aɣ-iheggi i ccɣel ara aɣ-d-yefk ad nexdem fell-as. Tamlit-agi ad nmeyyez lecɣel nniḍen ay xeddment tilawin deg tmurt, lecɣel n taduṭ. Iyya a Faṭima, hedreɣ cwiya ɣef lecɣel n taduṭ d uẓeṭṭa.
Cfiɣ yiwet tikkelt mi meẓẓiyeɣ, yuɣal baba deg ssuq, yewwi-d yid-s kra n taduṭ n wulli, d wakken ara newqem ameṭreḥ. Acḥal ay tefreḥ yemma, wala ma taduṭ-nni tuɣal fell-as d lxedma d tameqrant.

Leḥsab-nni yuɛer, lameɛna ineffeɛ-as i wat wexxam merra, ɛla xaṭer mi ikemmel ameṭraḥ-nni, yuɣal am win umerkanti, neṭṭes fell-as yiw ref yiwen umzur. Ttmektayeɣ diɣen, lweqt-nni nesɛa yiwet tcaǧaret izeṭṭen llebsa n taduṭ, Am yemma, tserred taduṭ-nni, tesqerdcir-tt imiren, teslemmidt i wakken ara tesɛu takurt lkaz lɛali i uẓeṭṭa. Mi zewǧeɣ, ruḥeɣ ad zedɣeɣ amezwaru deg yiwet n temdint yettwessnen ɣef leḥwayek d tserdiyin i iẓeṭṭen imezdaɣen-is. Yiwen n wass, ruḥeɣ ɣer wexxam yiwet n tmeṭṭut ixeddmen ccɣel-agi. Nekkini wehma amek tɛedday amkuk s lxeffa deg yiwet lǧiha ɣer tayeḍ n uẓeṭṭa-nni. Ɛeǧben-iyi diɣen ṣṣifat yemxalafen n lkaz ibanen deg lḥayek-nni ay teẓḍa. Tameṭṭut-nni terra deg-s lkaz acebḥan, lameɛna terna-as diɣen lkaz aberkan iwakken ara tkemmel ṣṣifa-s. Ayetma, wissen ma tɛeqlem acuɣef i kent-ḥkuɣ i kull leḥwayeǧ-agi? Tessnem wakk ccɣel n buẓeṭṭa axir-iyi-w. Lameɛna llant kra deg-kent yettḥessisen aṭas ayagi i nnubat-nneɣ s teqbaylit. Ɛni ur teslim ara akken Ṛebbi yebɣa ad ibeddel ulawen-nneɣ i wakken ara tizzin tikli-nwen zdat-s am taẓerbit ikemlen. Ɛni ur tessnem ara akken tikwal llant deg wulawen-nteɣ leḥwaj d igerriken am lefḥem? Imawlan-nneɣ Sidna Adem d Ḥewwa tameṭṭut-is ɛawsen Ṛebbi, skecmen ddnub deg ddunit-agi. Nekkini newṛet ukkul s ṛṛuḥ-nsen ṭṭbiɛa ticemten. Xas ur nelli ara d ikettalen neɣ d imkerḍen, ulawen-nneɣ akk ččuren s lekdeb, s tismin, s zzux. Ilsawen-nneɣ ttufuɣen imeslayen icemten. Wi geẓran ayen yellan deg ulawen d ixemmimen d tid ittḥessisen iḍ-agi. Lameɛna, am akken yemma tessared taduṭ-nni armi tuɣal d tamellalt, akkagi i yebɣa Sidna Ɛisa ad ibeddel ulawen-nneɣ ad ten-iṣeffu. Yebɣa ad issufeɣ deg-sen ayen icemten. Yezmer, alaxaṭer yewwi-d leɛquba n Rebbi ɣef iman-is, iwakken ara nesɛu leɛfu nekkini.

Ayetma, ula d nekkenti neḥwaǧ ṣṣfa-w-ines kul ass, yelzem-aɣ kul ass ad nsuter i Sidna Ɛisa ad aɣ-yeɛfu imeslayen n diri d lekteb i yessufuɣen deg uqemmuc-nneɣ. Yemken yessefqaɣ diɣen ad neṭṭleb leɛfu-ines ɣef ixemmimen-nneɣ n diri, walama ur nenṭeq ara s ccer, nezmer ad nxemmem lbaṭel, ayagi diɣen d ddnub.

Ala d tadutt isɛeddan tarda d uqerdec i yheggan i ccɣel inefɛen. Akkagi ala d wid iqeblen lɛeffu d ṣṣeffa n Ṛebbi s laman n deg Sidna Ɛisa i yilezmen ad tebɛen Ṛebbi ad qedcen fell-as. Amek nezmer ad nqeddec i Ṛebbi ayetma? Mi ara nuɣal d arraw n Ṛebbi s lfadi n Sidna Ɛisa, Ṛebbi iceggeɛ ɣer wid i aɣ-iǧezzin, ad sen-neḥku amek zemren ula d nutni ad afen leɛfu n ddnub.

Mi ara mmektiɣ leḥwayeǧ tiẓerbiyin icebḥen yettnuzun di tmurt, ɛeqleɣ belli xelḍen deg-sen mkul ṣṣifa n taduṭ, azeggaɣ, ajenǧarri, awraɣ, aberkan, amellal, aqahwi lawk d azegzaw. Lkaz awraɣ neɣ lkaz amellal yeḥwaǧ tama-s lkaz aberkan neɣ lkaz aqahwi i wakken ara teffer ṣṣifa lkaz acebḥan. Sdukli, ṣṣifat-agi merra ttarran lḥayek-nni d ccɣel ifazen. Deg ddunit-nneɣ ttilin tignatin iweɛren, tikwal neḥzen armi nebɣa nemmut. Di lweqt-agi, yelzem-aɣ ad neḥseb akk lxir i ara ɣ-id-ittak Rebbi si Sidna Ɛisa i d-yusan d tigegnni. Rebbi yettaṭṭafa deg ufus-is iǧehden, yessen leɛtab-nneɣ, yessen diɣen ay ara ɣ-isferḥen. Rebbi ur yebɣi ara kan ad ferḥen warraw-is deg laxert, yebɣa ad aɣ-yefk lferḥ dagi deg ddunit.

Bɣiɣ ad awen-ɛawdeɣ kra usfuru uqbel ala kemmleɣ lehdur i dagi. Ḥessiset imeslayen-agi, ncallah ad uɣalen d lbaraka fell-akent. Rebbi yessen ddunit-iw merra, d netta i yi-heggan abrid-iw, yerna ur yettaǧǧa ara imi yettɛassa kull ass ul-iw. Lmektub-iw ur t-sniɣ ara, lameɛna Rebbi ad iyi-immal abrid-iw.

sɛan Sidna Ɛisa am umeslek-is ɣer slan tignatin yuɛren deg ddunit-is, izmer ad yini s ttaḥqiq zemreɣ i kulci, s win yesseǧehden. Ma tebɣam ad tfehmem akteṛ ɣef ubrid n Sidna Ɛisa Lmasiḥ, yefkan iman-is d lfedya i kunwi s leqbayel diɣen,

Ceggɛet aɣladr asen-nwen. Ḥassiset kul durt ɣef leḥdac deg yiḍ ass n tlata i nnuba agi s taqbaylit si Radio Monte Carlo onde moyenne 205 mètres. Ad kun ibarek Rebbi, ad inewwer abrid-nwen.